O'n i a fy mrawd mawr tu hwnt wedi mynd yr holl ffordd draw i Tokyo er mwyn anwybyddu hanes, diwylliant a thraddodiadau'r ddinas. Ac yn hytrach, wedi penderfynu mynd ar bererindod gemau cyfrifiadurol i brynu anrhegion Nadolig i'n gilydd. Dwi yn barod wedi ffeindio anrheg Nadolig perffaith i Dan. Credwch chi fi! Mae'r ffigyrau yma yn ddrudfawr!
Rhai byr, rhai tal, rhai tene, rhai tew, rhai normal, rhai odd. Ie, dyna ni, dyma holl gyflwyni'r uned 5 dros y pymtheg mlynedd dwetha. Mae gwisgo lan fel rhai o'ch hoff gymeriadau cyfrifiadurol yn hobi hynod boblogaidd yn Japan. Fi 'di meddwl am yr anrheg berffeth i Math, mae fe wastad 'di mwynhau gwisgo'n lliwgar. Ond y cwestiwn yw, pa un o'r rhein sy'n siwtio fo orau?
Mae'r gadair gem yma yn berffeth. Mae'n ergonomig, mae'n gyfforddus. Fedrwch chi deimlo'r dirgrymiadau'r gem trwyddo. Tan hyn, os ydych chi eisiau greu'r un effaith adre, rhaid fi fwydo tin enfawr o beans i dan.
Eitem newydd i'r sioe, uned 5 Mae Console.
Se'r game DJ yma yn berffaith i Dan, achos mae pobl wastad yn dweutho i fynd i grafu. O'n i'n trio dewis anrheg i Dan. Anodd. O'n i ar fin rhoi'r ffidil yn y to. Dan!
Dan! Wyt ti'n ciwio am copio'r Left 4 Dead 2 i fi? Ydw, Matthew.
Rhaid fi drio lot galetach.
O'n i'n meddwl taw ciw i'r tŷ bach oedd hwn. Gyda gymaint o ddewis, oedd ffindo anrheg yn anodd. Amser am hoe fach yn yr amgueddfa consoles a fu. Mae'r lle yma i fod yn amgueddfa. Ond dwi'n ddigon os o ymdrech. Does dim byd 'ma. Dim hyd yn oed ysbrydoliaeth. Dach chi'n gweld y mess ma' 'wn fel 'na? Ti'n gwbod be Matt, mae gweld y consoles ma 'di smasho fi, atgoffa fi o'r amser. Ti'n cofio pan nes di guro fi yn Super Mario Kart ar dy ben-blwydd di, ti'n cofio? Ydw. Ie, nath e gymryd wthnos i ti gymryd y Wiimote mas, naddo fe? Do. Yn jyst parsel gath i basio'r flwyddyn yna. Nid y merched oedd yr unig beth ffit yn y Tokyo Game Show, mae consoles nawr yn helpu chi gadw'n heini.
Mae'r gêm yma'n berffaith ar gyfer twba bloneg fel Dan, mae'n medru cael hwyl a cadw'n heini i gyd ar yr un pryd! Sdim yn mynd, Dan!
Hwnna oedd hanner eiliad gwaetha mywyd i. I wneud pethau'n wath, yr eiliad nes i fynd ar y balance board, nath y peiriant mynd can you get off please? This is not a two player game!
Mae rhuthro o gwmpas y Tokyo Game Show yn medru fod yn stressful iawn. Deliodd y gêm yma fy llyged am gyfnod, sef gêm sydd fod i'ch helpu i ddad stressio. Er, i fod yn hollol onest, un o'r pethau sy'n gwneud fi mwya stressed ydy chwarae gemau cyfrifiadurol gwael fel yr un yma.
A ninnau wedi gweld gymaint o games erbyn hyn, roedd yn amser am hoe arall er mwyn pleidleisio am ein hoff games yng nghystadleuaeth y gynhadledd.
Na ni. Dan, ti fod i gymryd yn ôl ddifri. Final Fantasy, Legend of Zelda, Grand Theft Auto, Dan Andreas. Tyfa lan, neidi. Wel, ti roi lawr yn Assassin's Creed, di hwnna'n mynd o'n gweithio. Gwranda, er mwyn safiaria,